Халидә Бигишева Асыл кышым син бүген Сөембикә ханбикә кебек. Мин хәтта ни, мәтәм Сөембикә ханбикә кайттым икән әллә Казаныбызга дип уйладым. Ничек шулай э, Сөембикәгә ошый алдың син бүген, ә? Шушы бәйрәмнәребездә безнең татар җырлары, халык җырларын бүләк итеп, халыкка җыр-моң белән

гаеплек килә. Синдә нинди гаепләр булды? Менә безгә мисал итеп әйтә алмыйсыңмы, киләчәктә хатын-кызлар шул гаепне э, хатаны кабатламасын өчен? Еллар үткәч мин аңладым, Әйе. алданрак мин бу э, адымнарны эшләгән булсам, бәлкем саклап калган булыр идем гаиләмне. Э, ин- Кайвакытта менә аңлар өчен, э, кадерләү өчен шундый бик э, тетрәтә тетрәтә торган хәл булырга тиештер. Мин һаман сабыр иттем, Аллаһ Тәгалә биргән сабырлыклар миндә бик күп. Һаманда кеше үзгәрер, аңлар, картлык килә, картлыкта, иманда, диеп, менә шулай да без икән, һаманда шундый якларны гафу иткән саен кешене боза барабыз икән. Ул иманга килмәдеме, шуны әйтәсеңме син, нәрсә ту? Булса да бар, булса да бар. Булса да бик Мәккәләрдән килгәч, шундый якларын күрсәтү һәм дә мин атеист дигән әйберләр мине мине кабул итә алмады алар. Мин бик риза түгел андый эшләргә. Ә ул шулай дип әйттеме? Әйе, әйе, үзенең сүзләре Мин атеист дигән сүз минем өчен бик бигрәк бик начар сүз инде. Но шайтаннар белән торасы килми. Менә анда барган штат Мәккәдә дә сорыйсың, шайтаннарымнан ерак ит диеп. Аллаһ Тәгаләнең биргән шушы юлларына, миңа ачкан бүтән юлларга мин бик бәхетле, бик рәхмәтле. Сезнең балалар булдымы соң? Юк, безнең икебезнең балабыз юктыр. Сез моңа хәтле кияүгә чыккан идегезме? Беренче ирнем, иремнән, беренче тормыш иптәшемнән бар балам, улым. Без аны, мин аны һаман да безнең бала дип үстерәсем килде. Шулай аңлатым, аңлатасым килде һәм дә Равилем аны аңламады, яратып бетмәде, кабул итмәде. Әллә ни көнләве бар иде, аңлап җитмәгән шикелле иде. Ә ул баланың безгә бик кирәге, картайган көбездәге алыбыз, алдагы көннәребезгә бик кирәкле иде ул. Ул Синең хәзер торыр җирең бармы соң? Син бер әйткәни, бөтенәйберләрем алды дип, торыр җирем дә юк кебек, шулайрак булды. Хәлилә, син хәзер кайда яшисең соң? Без бит авылда йорт төзедек, мин инде авылда. Авылда? Син Мәскәүдә түгелмени? Әйе, юк, авылда йорт төзедек. Кайсы авылда? Өч бүлмәле фатирымны сатып, шул акчаларны да кертеп инде. Авылда рәхәтләнеп алды, картлыкны алыбыз инде, сәламәтлекләр бит төрле яктан, төрле операцияләр дә булды. Рәхәтләнеп алды, авыл ашларын ашап, авыл һавасын сулап, авыл суларын эчеп, диеп, сәламәтлек өчен дә бик кирәк бит ул. Шундый фикерләр белән ул йортны төзедек. Үземнең кулларым белән шлифовать итеп, үземнең кулларым белән буяп, абойлап, барысын да эшләп, шул йортны төзедем. Кайсы авылда ул?
Ул Равилнең авылында, Камка авылында. Равилнең авылы? Равилнең туган авылында.
Мин шунда да ризалыкны бирдем. Бездә мишәр кызларын үстерәләр. Ир артында, бер адым гына булса да, бер җилкә генә булса да ир артында булырга кирәкне аңлап үстем мин. Һәм дә шуңа күрә шундый ризалыкны бирдем, үземнең авылымда йорт төземичә, Равилнең авылында. Хәзер ул йорт аңа калдымы? Хәзер калды.
Хәзер, Аллага шөкер, мин үзем генә ялгыз ана эшләп, авылда, үземнең Чүмбәледә йорт төзедем. Чүбәли?
Чүмбәли авылында. Чынбәли. Ә Чүмбәли кайсы район әле бу? Ылкынзал Октябрь районы.
Ә шунда хәзер син яшисеңме? Яшим дип әйтмим инде, җәй, җәй айларында инде рәхәтләнеп. Кыш айлары бит менә, хезмәт итеп яшибез инде. Синдәй шәһәрдә без без Синдәй чибәр ханымы димләүчеләр дә бардыр, шулай бит? Димләү димлиләрме үзләрен? Хәзер мәхәббәткә шанс юк инде, һәм дә юк инде җиткән инде дип менә шундый фикер. Хәзерге яшьтә кирәкми дә инде. Хәзер минем Ялгыз мендәр кочаклап кына йөртесең инде. Рәхәтләнеп. Рәхәтләнепме? Менә сәхнәдә карыйдыр мисен Равил белән икегезне. Син шундый биеп тора идең, ул шундый уйнап тора иде. Бер проблемагыз да юк кебек иде. Бу уйнау идеме сәхнәдә? Әйе, күбрәк соңгы елларда без э, бәхетле гаилә дип уен уйнау уйна иде. Минем шулай яшисем килмәде, минем чынлап та бәхетле булып яшисем килде. Уйнап кына дөньяны алып барып булмый, бәхетле дә буласы килә. Бәлки синең бәхетең алда көтәдер. Ничек уйлыйсың, Халидә бик чего дип әйтмә әле. Уйламыйм, мин әле андый уйлар уйламыймын. Әйтәм бит, менә хәзер инде намазлар белән Аллаһ Тәгаләнең юлларында укып күбрәк Коръән китапларында шул эшләр белән күбрәк. Син хәзер инде ахирәткә әзерләнәсең, шулаймы? Әй, кирәк, соңга калмыйк. Алар кирәк. Концертлар бирәсезме соң? Концертлар үземнең сольный концертларына хәзер бик нык авыр бит инде ялгызга. Күбрәк калдырып та торам инде. Но алай да әлбәттә шундый фикерләрем бар. Үземнең сольный концертлар белән чыгарга, тагын да үземнең юбилей елларымда и бәлки моны саубуллашу концертларымда дип исем итәрмен инде. Ә саубуллашып концертлар? Әйе, саубуллашып халык халкым белән э, сау бул дип әйтеп китмәдем сәхнәдән. Шуның өчен кирәктер менә шундый. Тагын да күзгә күз карашып, җырларымны җырлап, башкарып, яңа җырларым күп итеп шуларны ишеттереп. Шундый фикерләрем бар. Сәхнәгә чыккач та сине халык ярата һәм дәрт ниндидер бар менә. Ул каян килә ул сиңа? Ул бит эштән чыга, ул аны уйнап Аны ясап булмый, яме?
Юк, аны ясап булмый. Мин ары әзерләнеп тә килмимен. Ул килеп чыкмый. Кай вакытта була, кайф юк, хәл юк. Ничек кенә тырышсаң да син аны сытып чыгара алмыйсың. Ул үзеннән, үзеннән чыгып китә шундый. Ә кәефсез чакта шулай уза инде концерт кәефсез. Әйе, әйе, күбрәк кәеф белән.
Без ул кәефсез шундый хәлеңне күрсәтергә ярамый. Халыкның гаебе юк, халык анда елмаеп, көлеп, уйнап үткәрергә тиеш. Дусларыңнан сак бул дигән әйтем бар, менә дусларыңнан сак бул. Сез килешәсезме моңа? Дусларыңнан саклау. Юк, сак бул, дусларыңнан сак бул. Эй, сак бул дигән, э, мин шул хәтле Аллаһ теләмә рәхмәтле, э, контактта булганда да, э, инстаграмда булса да, одноклассникта булса да, менә кем миңа керә, укып та тормыйм кем икәнен, барсын да кабул итәм, барсын да дуслык каламын. Аллаһ теләмә мин шул хәл рәхмәтле, шул хәтле әйбәт кешеләр дөньяда бер әшәке сүз язмадылар, бер әшәке хыял белән кермәделәр. Шуның өчен минем бу дөньяга рәхмәтемнән башка баш иеп, бүтән сүзем юктыр. Әйбәт кешеләр дөньяда күбрәк. Равил белән аралашасызмы икенчелегез белән? Юк, аралашмыйбыз.
Без дошман да булмадык, без дошманлык безнең юктыр. Дуслар аша хәлләрне белешеп, мин арга бәхет саулык телим, мин арга әйбәт гаилә тормыш юллары. Ул өйләндеме соң әле?
Юк дип әйтәләр. Яратам да әйткән инде. Яратам инде. Беренче ирең белән ник аерылган иң кем иде ул? Сер булмаса әгәр Халидә. Ул үлеп китте.
Үлеп китте?
Нәрсәдән? Ничәнче елларда? Ана ана үлеп китте ул күп еллар инде. Аның шундый рак дигән әйбер инде.